Serçava ser sera.
Sawe serçavê te sax be. Ji te û nîvan darê te hebyar e. Te tişkî gelkî ji xwe tu tiştên baş dibêje û ava a herî dawê heger ge em melaîket ban û kesek wek me baş tune û kesek wek me mêrxwaz tune çima em wilo em em bê tiştekirî. Çima em tund dibîne em ser hemî miletan rê yin û tişkî me tune ye. Wek mersala van stranê de dixin em şêr in û hemî rêvîn in û ber me dire bin. Ê kanê dawî ew ê çi? Ez ê hinek penda bêjim ê ê min çê kirî û min çê kirî ji kevin deyî bi rastî jî bes caran ez dibêjim ji hilbestê xwe na. Ev gotin in pê ters ne.

Fe min xwest tim ez helbestê xwe bûlo çê bikim. Fe meselen derdê me nayê gotin em kurd hatin firotin di nav devê gura de wek benîşt hatin cûtin. Weke gayekî ketî saxî hatin gurotin. Mîsal viya.
Gelkî xweş û rast e.
Belê û xwedê min zû de çêkiriya yanî belkî umrê bîst sal tune bû ji min çêkirî. Ya yanî pêşiya helbestan. Bêje.
Wek
wek çi wek dibêjin îca îz heft nîz zerkî ra Ez ê ez ê ana te got em ê kînga şiyar bin. Ez ê helbestek biçûk bêjim sala çûnê çêkir ev. Raketin û dîsa raketin heta kengî xapandin. Di beşîga xapandinê de miletê me razandin, hêviya xewnê mezin bi kê re îxanetên qetandin. Destê wan em hat kuştin û hêz li ser me barandin, li me dixîn, li me xistin bi gulê dijmin û kirasê kurdetiyê em veşartin, gur û qertelê çola ser laşê me civandin. Heyf hûn ji wan bavan in, ê serê xwe nechemandin, li himber zulm û zora bû, hovatî da sekinandin. Lê em çi bêjin bê fêde ye. Hezar carî mixabin. Qey wê rojek dîse vê dîrokê bê vegerandin, miletê tev şiyar be, dîwarê tirsê wê bidin hilweşandin. Wê nas bike ev lîsto ku li ser wan dihat meşandin. Wê li navê we bikin lanet li cîhanê bê gerandin. Çira azadiya kurda bi devê we hat vemrandin. Keda wan girnas û pekirawanan li mîratê gerandin.

Hewldan muhaweleyê tecrîbe çi ye? Bizanin. Ka ku hinek zan şêr got, tu zanibî tecrîbe çi ye bi kurdî bêje. Ahmed Reşîd serçavê min.

Ez li vê ji ferhengê ji Efrîniyê ji xwe ez nizanim. Silav û rêz ji te re. Xuya zimanê te xweş şik be. Cara din ve dît te bi kurdî xweş şik nivîsan. Efrîniyê dibê ji ferhengê ez zimûnek. Ez zimûnek. Belê bêtirs. Fermo kî ji ber ku telîfona din diki vala bibe divê ku ez penda bixwînim.
Wek me got nebesta me jê niha her her her her pendek jê Çiya zikrî ez, ez bûnekê çêbûyî. Ne ji ne ji tişkek vala hatî, na umrekê xwe ser e derbas bikirîyê heta bûyê. Fana mîsal wexta dibêjin dostê ba kal meselan dostê bav û kala nav dijminê law. Em dibînin vana tê ser me dimeşîn dost dijminê bav û kalê me ji me dikirî dost û dawî wexta di bidibê na ma çawa çêbû xiyanet bi vîya navê ne xiyanet bi vîya navê wê

Gelkî xweş û baş e gava camê re wilo tên nerînê xwe dibêjin wilo bi rêz girtin. Spas ji mêvanê me re. Mistefa jî dibê. Mistefa nizanim vay ez Şêrgo em herdû sedî sed ezmûne îmtîhan e. Lê tecrîbe kaveya mejiyê xwe Efrînî yê biger Efrînî yê biger biner bê bê tecrîbe çî ez ê penda bixwînim ez bi xwe nizanim. Ji bo ku ez dest bi pendên kurdî bikim. Efrîniyê nivîsand Mustafa. Mustafa ana til vir bû li ser YouTube ya ne tu bû. Ahmed paşnavî Ahmed ê te Mansur ne. Baş, ez ê van penda bixwînim, ka bine hûn jî gudarî bikin. Dîsa ez ê ji vê pirtûkê bixwînim, Pendên Kurdî. Sal du hezar û çardeh de min çap kiribû. Di hevdeh sala de min karîbû ji devê kal û pîra bida ser hevdû. Kurd dibêjin deyn ji te kir, çav ji xwe kir. Çima? Ji ber ku perî wî hene Ew zengîn e. Ji bo çava dûrî xwe bibe, ji bo bêje wela ez bê pere me, ez di aloziyekê de me, ez di kêmaniyekê de me, îja tê deyna ji te dike. Ji bo bê xuyakirin got ne xwedî pereyê. Ev jî zanebû nive ya. Ya din Kurd dibêjin dinya bi dor e ne bi zor e. Rast e. Ji ber ku dewran, dem, zemen dike rê. Bi gerandinê ne ki bi zorê yanî tu di gelek tişta de tu bi zorê nikare bigihê astekê ku te dixwest tu bigihê yê. Carna dem jêrgerekin. Dem gelekî girîn e. Dibêjin, Kurd dibêjin dijminekî zana ji dostekî nezan çêtir e. Dijminê zana ji xwe tê, tu di mejiyê xwe tizanê zanayî tê hawê xwe baş baş ji xwe bike, tê nas bike ku gelek xwedî plan û zanayî. Dostê dostê nezan ew pirsigrêk e. Ji ber ku ew pirsigrêka şter tîne, bi nezanbûna xwe. Ji bo wilo dostê me re jîr be û gelekî baş be. Dinya, Kurd bêjin dinya gav û çav. Dêmek tenduristî gelekî girîng e. Gav ku tu karibe sernigê xwe bimeşe, çav jî ku tu bibîne, tu cîhanê bibîne, dinyayê bibîne. Divê destek desteke, destek desteke û du dest daweteke. Demek ev jî li ser yekîtiyê ye. Bo çawa du dest hevdu bigirin, karin kêfxweşiyê, karin min tişt na çêkin, karin bigên encam na. Ya din kurd bêjin dinya gulek e bihin bike û bide hevalê xwe. Dêmekbera ez ezî bi ter gelekî tune be. Ne tu tenê tişta ji xwe re bixwaze. Na ji xwe re jî bixwaz, ji pêvê xwe re jî bixwaz, ji hevalê xwe re jî bixwaz. Ya din Kurd dibêjin dermanê her tiştî zêr e. Lê ji zêr xurtir zor e. Rast di bi zêra, bi pera di digê tu kari gelek henasên erzan bikiri. Nefsê erzan tu kari bikiri. Tu kari cihna jî bigiri. Lê tiştek ji zêr xurtir heye. Zor e. Wek dema me ana û dema Ê berêj, hûn bibînin bi zorê komar çêbûn, bi zorê împeratorî çêbûn, xurtbûnê. Ew xurtbûn jî nayê ji bilî yekîtiyê. Hêvîdar im û kurd destê hevdû bigirin û bi zorê welatê xwe azad bikin. Ev hêvî ye, spas ji we be.

De baş e û şeva we ma xweş a we hemû.